Fatt, ir-Rabat, ħa naraw x'qed jagħmel ir-Rabat. Jurgen f'idejk.
Bonġu, bonġu lit-telespettaturi kollha ta' TVAM u anke ta' TVM u llum jiena ġejt propju hawnhekk fir-Rabat u qiegħed fis-salott ta' The O Dio. Sija ħanajda jiena. Għajdilom inti mela Paul. Għajdu inti. Le, le, sa inti għajdilom.
Dio. The old strong man. Strong man u anka broken bones għajdu. Broken bones, eħa. Eh, Dawk huma l-qmojt tijak. Għandi minn kollox.
Eh, isma, mela ħanibdew minn hawnhekk għalfejn jgħidu lek broken bones, Paul. Broken bones jiena ħriġta għax jiena għandi kun għadenġer, fimni, u l-ġajt il-Libja, għagġajtaw. Eh, Il-Libja kent għagġajt u għajna b'karozza U kelli l-irkikel ta' dari għamilna l-ġibs. U hawnhekk waqajt solar għoli, sitt snin ilu kelli 69 u għandi l-ħadiġġa dari kissret erbatax-il kostilja u tlettax-il pont f'rasi. Allura jiena ħriġtha billi għandi ż-żmien jgħiduli the strong old men The old strong man u ngħid dik li għatlek. Broken bones. Tal-broken bones. Għandi hawnhekk kemm twaqajt. Għandi dar u għajt ukoll. Ma ħanajlek, issa tajli da kollu ma xorta waħda wieħed mill-aktar irġiel b'saħħithom ta' Malta inti. Li hi tajba li l-oħrajn kważi waqfu kollha 55 u 50 u jiena 75 għadni għaddej. U għadek għaddej. Għalhekk the old strong man. Tant kemm għadek għaddej li iktar tard ħankun qed narawk ukoll tagħmel daqsxejn. Nagħmel ejwa ħafna.
Però għal fih ma nagħmilx ħafna. Bħala daqqiet fuq hi għax nittrejna ħafna sit-ups. Jiena kont nagħmel sitt mija sit-ups. Il-ħanina sitt mija.
Jiena wara għaxra ngħajja. Però crunching.
Mhux toqgħod tiela' u nieżel fuq it-tavruna, noqgħod crunching hekk. Allura inti qed toqros daqek one, two u ma' mitejn nagħmel ten seconds, one, two, three, four, five hekk tibda tara l-istilel. Sewwa. Allura niflaħha d-daqqa. Imma bħala piż billi għandi l-ħaddiġa dari, deadlift kont nagħmel 300 kilos. Illum il-ġurnata jekk nipprova pereżempju miegħek ħa nagħmel mitt kilo biex ma nissugrax ħafna. Mhux hekk, mhux hekk. Ara dan issa aktar tard nipprovawha u naħseb li ħa narawk ukoll taqla' xi ħaġa fuq x'ħa jagħmlulek. Ħa nagħmel, ħa nagħmel injama bil-ħadida fuq l-istonku tiegħi u naqla' tliet daqqiet ta' mazza. Oh no, ħa naraw x'inhu ġej. Għax hawn ma nistgħux nagħmlu l-kantun għax kieku nistgħu nagħmlu kantun fuq rasi nkissru. Mhux hekk? L-istonku tiegħi.
Eżatt, dawn ħankun qed nitkellmu dwarhom, ta' xan kan ritratti x'nuruhom lit-telespettaturi. Intervistani nkun barra. Mhux hekk?
Eżatt, eżatt. Tisma' ma jiena smajt ukoll li għandek laqam ieħor inti meta tmur tagħmel xi xogħol kien hemm in-nisa. O ejja.
Imma dik, dik għax joqogħdu jaqbdu miegħi għax għandek 75. Allura meta jkun hemm xi xogħol U ngħabbu xi tfajliet fuq il-karozza ngħidilhom the old lover minn. Issa ħi, issa ħi. Isma' Pawl, allura inti minn dejjem kont sportiv? Jiena ili sportiv minn sittax-il sena. Jiena per eżempju qed noqgħod hawnhekk dal-post li jiena kienet toqgħod il-mara tiegħi. Eħe. Hawn kif toħroġ hawn barra u jien kont noqgħod fi sqaq l-ieħor. Issa ta' sqaq l-ieħor id-dar konna bejnija u ġejt noqgħod hawnhekk, f'xahar ġiet dar hawnhekk u ġejt noqgħod hawnhekk. Jiġifieri inti ta' sittax-il sena bdejt titrenja u dejjem bqajt attiv ħafna. Dejjem bqajt nitrenja u dejjem kont nagħmel il-roti tal-konkos fi sqaq, dejjem nikkummedja, kulħadd dejjem jilgħab miegħi. Dispjaċi wieħed għandi li dawk ir-roti tal-konkos m'għadhomx għandi. Għax kieku tista' tgħid il-ħajja tiegħek u turihom, qed tifhem? Kont nagħmel il-min tal-konkos. Eżatt. Kont nagħmilha mill-fede ferro ġo fihom biex accident, għax jien dejjem kont naħseb għal x'jista' jiġri. Allura kont nagħmel ix-xibka, bħal dak jisem kaxxi kaxxi, biex tinqasam xi rota minnhom, tibqa' mdendla ma tweġġagħnix, qed tifhem? Mhux hekk, importanti. Fil-fatt meta kont il-Libja, il-manager tal-Libja tgħidx kemm kien faħħarni, fil-gym, il-wires li tarfa' tal-multi-gym, kont nagħmilhom wire extra. Biex kien qata' wire, issib l-ieħor. Mhux hekk, eżatt.
Isma' la tissemmini l-Libja, inti għamilt żmien twil taħdem fuq ir-rig taż-żejt. Għamilt 13 sena, 13 sena fuq ir-rig taż-żejt, eħe.
Kemm? 13-il sena.
13-il sena.
Fuq l-offshore, fuq il-baħar u fid-deżert, qed tifhem? Kif kienu dawk iż-żminijiet, Paul? Ifhimni, kienu ġranet sbieħ ħafna, meta niftakar, pereżempju, u li kien hemm naqa' l-familja, u għax kont nagħmel ħames ġimgħat hemm, U tiskanta, ta. Konna mmorru nċemplu aħna d-deżert għandna sija li hemm karozza u sija 'l hawn. Aħna ma. Kif, kif id-deżert? Bid-deżert kien ikun hemm il-villaġġi jgħidulhom. Sewwa. U tista' tmur ċempel għal Malta. Allura konna nagħmlu sija 'l hemm u sija 'l hawn. Mela aħna ma naqbdux li Malta viċin u mbagħad l-Amerika u l-oħrajn jaqbdu. Tiskanta. Dispjaċini. U t-tfal meta kont inkellimhom kienu jbikkuni tgħidli għala. Għax kif inkellimhom, ha hello pereżempju, all right papa kellimniek ħa tkellmek il-mami. Hekk kienu jagħmluli. Bħal spiex biex jitkellem. Diffiċli u li tkun tgħix 'il bogħod mill-familja.
Iebsa. U l-aktar li diffiċli meta konna nsuqu fid-deżert u tagħmel xi ġurnata jew jumejn mitluf. Mhux l-ewwel darba jiġri gibbli jew hekk u ma tarax, qed tifhem? Hemmhekk ilħaqna mxejna. Tara muntanja ta' ramel. Jumejn wara tmur u ma ssibhiex hemm. Allura faċli ħafna biex titlef it-triq, hekk? Il-gibbli. U l-windscreen f'hemmhekk ilħaqna soqna. Noħorġu rasna barra jew titla' l-windscreen għax tkun kollha ttikkjata bir-ramel. U żgur, u żgur. Hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin, u hemm il-firda, il-klar, il-firda. Eżatt. Il-firda.
Ekku.
Inti the strongest person biex imbagħad ovvjament dawn l-affarijiet. Dan bdejthom fl-44 jiena.
Emozzjonali, hu ħafna. Dan ta' strongman bdejna bdejnihom tal-44 sena ltqajt ma' Tony. Ekku, għax intom kontu jiskom dejjem żewġ persuni. U li hemm tajjeb ta' jiena jiena ma aqda lil ħadd. Imma kien hawn l-Ironman u kien hawn Falzon, Joe Falzon, dak kienu joqogħdu jimpikaw ma' xulxin. Min hu l-aqwa u min hu hekk, ifhimni. Jiena u Tony le, Tony għandu 33. All right, illi m'għandi 75. Hu jagħmel mod u jien nagħmel ieħor u ġġunjajna għal xulxin. Ma noqogħdux nimpikaw ma' xulxin. Isma' semmili daqsxejn hekk daw il, dal-isport estrem li għamilt għax pereżempju inti kont tiġbed, ġbidt Bowser,

Kif xbittu, mhux xbittu xi dinja, tafu sin minn hawn sin. Għaxar piedi Eh, ma għax jifhem kien li tmexxi, tqil, eh. li Kien tmexxi tqil, mela. ajruplan taf x'int Le, tgħid. qalbu r-rotta u jimxi ġiex pied ukoll biżżejjed, Eh. għax wara jissu si dawk il-ħmistax-il pied li xbittu jrid jinqala' Eh, x-xenaq. kif, kif inhuma snienek, orrajt jew, Ħadida, hemmhekk dak issa għadhom. ħadida. U xi mmur tatlu biex narġa' nixhdu, nieħu vidju, qalli, I'm very sorry, Għaliex ħa jkolli nieħdu? Għaliex ma nistax inħalli t-tajers minn fuq il-ħafna? Mhux hekk? U m'għandi x'nu hi, tal-linja għandi x'nu hi, it-trakka għandi x'nu hi, kollox għandi l-videos. Ġbidt ukoll karozza b'widnejk u inti? B'widnejja niġbed karozza.
B'xagħri niġbed karozza b'sitta min-nies u b'għonqi niġbed karozza kbira kemm trid. Fl-aħħar jew minn xogħol eh, kienu xi 15 ġal karezza u anke tfal tefa' fuq il-kirja. Eh, dik għandek dik saħħa speċjali għax eh, tagħmel il-ċingamon u kont tiġbed lura dik tagħmel ħafna saħħa. Mhux hekk, mhux hekk.
Isma' wara mbagħad kif tħossok wara li tagħmel dawn. Ma tħoss xejn jiġifieri inti. Fil-fatt hawnhekk jiena billi nagħmel sit mija sit ups hawn tista' tili bis-sieq bil-ponn kemm trid ma nħossux. Għax b'saħħtu. Dejjem nagħmel hekk biex inti tippressa saqqek 'il barra u ma nħossix. Isma' importanti li ngħidu li dawn għax inti professjonali fuq dawn l-affarijiet jiġifieri ma jistgħux in-nies jaqbdu jagħmluhom. Qed ngħidlek, jien kont nibda b'ħamsin ħamsin imbagħad mija issa ġejt nagħmel sitt mija. Issa billi kont weġġajt mhux qiegħed nissogra qed nagħmel forsi mitejn u ħamsin tliet mija. Ma nagħmilx iżjed. Mhux hekk, eżatt.
Dawk affarijiet li.
Imma d-daqqiet ma nħosshomx ta' rasi, pereżempju, ma nħoss ix-xaqqas ta' rasi, ix, bilkemm ma ngħidlekx li b'ħelmiet kitti daqqa ġagħlitni tinħoss aktar. Eqq, sewwa! Għax jiena nagħmel xugamann ir-riħ u nagħmlu kawwara jidhru tond bħal dawn linji ta' barra li joqogħdu jerfgħu fuq rashom, allura d-daqqa noħodha fit-tarf ta' rasi, jien ma noħodhiex hawn, allura dak nagħmel għalik biex id-daqqa xi ngħid id-daqqa ma, il-ġebla ma tmiss fuqha għax hawn għandna l-moħħ. Mhux hekk, trid toqgħod attent.
Tieħu fuq hawn u l-ċaruta tinżel qisu pulsier, wow ma tmissulix għax kif tmisslek hawn ħażin. Eżatt. Isma' Pawl inti nannu ta' seba' għandek tlett itfal. Seba' nannu tiegħek u tlett itfal, eħe. Hemm xi ħadd minnhom jew li ħareġ hekk iħobb dal-isport estrem bħalek? Dan il-gynecologist It-tifel tiegħek. It-tabib għamel ħabta jittrejna l-karat. It-tifel sportiv ħafna għadu sal-lum imur jimxi. Imma billi baqa' jistudja biex jilħaq li laħaq, kellu jitlaq il-karat, kważi kien wasal black belt dak. U għandu t-tifel tiegħu qiegħed jgħallmu wkoll il-karat. It-tifhem jgħallmu l-pjanu. Aħna razza ta' sportiva ħafna. T-tfal tiegħi, pereżempju, it-tfal kważi kollha marru għal tal-iskawts. Qed tifhem? U jiena il-pajp u dejjem qed immur mal-iskart biex indoqq il-bugle u qatt ma mort. Qatt ma rnexxielek?
Qatt ma mort. Isma' l-bugle forsi ma doqqajtux imma vvintajt xi ħaġa oħra. Hemm bugle hemm ara.
Issa narawh dak, issa narawh tagħmel hawn ftit mumenti oħra. Isma' Paul, ħa jkollna ngħaddu l-linja fl-istudios imma meta niġu lura mbagħad issa ħa mmorru fil-gym tiegħek. Ħa nippruvaw nagħmlu Daqsxejn wejt jiena u inti ħa naraw min hu l-iktar b'saħħtu, fil-fatt ara jiena minn taħt minflok tal-gym ġejt. Kieku rrid tkun taf min hu l-aktar b'saħħtu sabiħ, ħnissek ġejt xi snin ilu, mhux issa. Għax issa, issa mhux ħa nabbuża. Xorta għadek iktar b'saħħtek minni. Xorta għadni ma mhux ħa nabbuża. Żgur mhux forsi. U taf xiex ukoll, nqogħdu naraw daqsxejn ritratti hekk matul iż-żminijiet. Tiegħek pereżempju tiġbed il-karozzi, bħalma semmejna insomma dan l-isport estrem. Dik, għall-bidu jiena kont iffissat li l-ħin kollu rrid nieħu video. Pereżempju ġbidt karozza u ħadt video, ġbidt tnejn, ħadt video. Illum il-ġurnata Tony il-ħin kollu jrid jieħu video, naqbel miegħu għax kull meta ngħidlu għandi bżonn dak ir-ritratt isibuli mill-ewwel. Mhux hekk? Ngħidlek, taf. Imma jiena ngħid, għalhekk ma noqgħod nieħu l-video, għamilt show kissert kantun, għamilt show ieħor kissert l-istess kantun, dejjem qishom jirrepetu l-istess. Ġifieri, imma Tony jħobb jieħu l-ħin. Imma sabiħ li jkollok il-memorji wkoll. Tony għandu l-memorji ta' kollox. Eżatt. Mela, jiena ma' The Old Strongest Men of Malta ser inkun qed narakom minn hawn siegħa oħra. Ibqgħu hemmhekk. Kollox f'idejkom jien.